Nilqawkom għal podcast il-ġdid tas satar dan huwa podcast illi se nkunu qed inwasslulkom llum għandna l-ewwel programm. Dan il-podcast iġib l-isem ta' temi kbar mażżar. X'jiġifieri, se nkunu qed niddiskutu temi illi aħna l-kbar is-soltu niddiskutuhom bejnietna u t-tfal ma jidħlux daqshekk fihom, però illum iddeċidejna li naraw x'inhuma l-opinjonijiet tagħhom f'dawn it-temi u forsi affarijiet li huma s-soltu ma jħabbtux wiċċhom magħhom imma llum Ek se jkunu qed jagħmlu. Għalhekk se nintroduċi l-erba' titfal li għandna magħna lum li ġejjin kollha mill-iskola ta' Saint Joseph Raħal Ġdid. Jiena Liza għandi 11-il sena.
Jiena Ela għandi 11-il sena. Umur Saint Joseph Paola, jena jisimni Alaya għandi 11 sena.
Jien Lea għandi 11 sena. Nattendi l-iskola ta' Mater Boni Konsilli St. Joseph Raħal Ġdid. Is-suġġetti favoriti tiegħi huma x-xjenza u l-Malti. L-istorja u x-xjenza. Ix-xjenza u l-Malti. Fil-ħin liberu tiegħi nitrenja l-karat. Nattendi l-Girl Guides tal-Fgura. Nagħmel il-Obstacle Course Racing u l-Art. Fil-ħin liberu tiegħi jiena indoq il-pjano u nilgħab it-tennis. U nħobb nilgħab il-futbol. Inġejt hawnhekk biex nitgħallem iktar fuq id-demokrazija. Ġejt għal dal-podcast biex ikolli esperjenza sabiħa u nieħu gost. Xtaqt ngħid l-opinjoni tiegħi u għax hija esperjenza sabiħa. U speċi kont naf li kont li ħanħu gost u eċitanta.
Lesti biex nibdew niddiskutu da' xej, x'taħsbu. It-tema tal-lum ta' fuxini, xini it-tema tal-lum fidejkom? Demokrazija.
Id-demokrazija hija tema li kważi kważi anka aħna l-kbar niġu fid-dubju xi tfisser eżattament sewwa. Pero, ikolli ngħidilkom, ħa nara nibda b'din din naqra mistoqsija żgħira, li kiekom tgħiduli xi tfisser id-demokrazija hekk għalikom, tafu x'inhi, xi spjegazzjoni, xi definizzjoni ttuha? Tfisser li poplu jmexxi mhux persuna waħda biss. Il-poplu jmexxi mhux persuna waħda biss. Ikollok id-dritt biex tivvota lil min se jmexxik. Id-dritt biex tivvota lil min se jmexxik, x'iktar? Il-poplu jkollu vuċi, eżempju, fl-elezzjoni. Ikun il-poplu jkollu vuċi, bħal pereżempju fl-elezzjonijiet. In-nies ikollhom dritt jagħżlu min imexxi l-pajjiż tagħhom. Sewwa, hekk hu, hekk hu, huma kollha risposti validi immens. Però jien nixtieq nibda billi ntik qabel xejn qabel nibdew niddiskutu dal-mistoqsijiet, ħafna mistoqsijiet li kif qed anke aħna l-kbar xi kultant imbagħtu biex nirrisponduhom u nkunu nafu xi jfissru eżatt, ħantikom xenarji Li kieku kellkom tesperjenzawhom, kif tħossukom, kif ġibu ruħkom? Per eżempju, namlu mod. Kif tħossok li kieku bħala klassi kellkom tivvutaw għallima logħba per eżempju se tilagħbu fil-break? Sewwa? U d-deċiżjoni tmur kontra li vvutajt inti. Ġifieri bħala kollettivament, ġifieri bħala grupp, kelkom żewġ lobit per eżempju, u inti xtaqt loba A, pero l-maġġoranza xtaqu loba B. Sewa, inti kif tħossok, kif iġġib ruħek li inti xtaqt dik il-loba imma Il-maġġoranza ma xtaqwix allura mintom x'se tilgħabuha dik il-logħba. Li se tkun li tgħin, imma jien nieħdu eżempju ta' logħba. Kif tħossukom? Għandu bżonn nirrispetta deċiżjoni ta' ħaddieħor għax speċi seta' jkun jien nirbaħ, jien nixtieq li n-nies mbagħad jirrispettaw lili u għad-deċiżjoni tiegħi. Proset, proset. Tajjeb ħafna, intom, x'taħsbu? Hmm? Kif tħossukom imma? Aktar għax inti qed kif iġġib ruħek jew kif għandek iġġib ruħek sewwa, imma intom kif tħossukom forsi dak il-ħin hekk? Forsi eh, inti ħatħossok hekk jisek imdejqa għax Qisek m'għażlux il-logħba tiegħek, imma bħalma qalet Alea trid tirrispetta d-deċiżjoni tagħhom u forsi id-dar l-għada nistgħu nilagħbu l-logħba li pereżempju xtaqt inti li ma telgħetx. Eżatt, allura qed tgħid forsi jista' jkun allura inti tgħid x'inhi l-idea tiegħek tgħidhom pereżempju isma' illum all right jiena xtaqt nilgħab dik imma ma jimpurtax nilagħbu l-oħra imma d-darba li jmiss nistgħu forsi nilagħbu oħra imma jista' toħloq kompromess Hux veru, kieku pereżempju li darb'oħra tagħtina l-budi imma x'taħsbu. U jisom tissuġġeri toħorġu l-opinjoni tagħkom intom meta tiġri xi ħaġa pereżempju. Iva. Tajdu għal opinjoni jew toqgħodu naqalura. Ġi ifhem xi drabi eh. jisni inkun veru rrid nilgħabu dik il-logħba ngħidilhom imma Issa, ħa nċedilkom, ħa għax irbaħtu intom li darba għadha nistgħu narabu l-logħba tiegħi. Tgħidilhom ġifieri, tgħidilhom. Tajb, fair enough, naħseb li hija pjuttost eh, ġusta l-affari. Ħantikom xenarju ieħor imma jiena. Kif tħossok meta il-ġenituri u l-allima jgħidulek biex tagħmel xi ħaġa illi inti ma tixtieqx tagħmilha? Sawa, u inti tgħidhom imma l-fej għandi nagħmel hekk. Huma jwiġbuk għax hekk. Jew għax hekk qed ngħidlek jien, nismawha di. Kif tħossukom dak il-ħin? Hekk x'inhu l-feelings tagħkom? Inkun arrabjata speċi x'ne. Ma nkunx nixtieq nagħmilha ma mbagħad qed jendu b'dedej u ma jixtuq ġid għalija ġifieri probli dawk li tgħiduli biex nagħmel hija l-ġid tiegħi, jiġifieri qed jendu b'dedej nagħmilha. Imma dak il-ħin tirrealizza dik il-ħaġa. Eh? Xi drabi, eh, eh, tkun onesta naħseb, dak il-ħin xi ngħidu dak għax hekk, ma sibx li ngħidu għam ew eh, ok. Tajdu l-omek mill-ewwel ew ok. Fis-sens, fis-sens, għaliex tajtni nagħmel xi ħaġa biex imbagħad laqas it-tieni raġuni għaliex tajtieli dik il-ħaġa l-inqas tieni raġuni ħa nagħmilha imma tieni raġuni għaliex. Eh, eżatt. Mhux ġast tgħidli għalhekk. Eżatt, eżatt, le, mhux hekk naħseb kollha jkollna nirritaljaw daqsxejn, imma imma jekk għalfej. Nkun naqas biċi.
Għal-ġid saħħa.
Tkun taf mill-ewwel imma imma tkun taf mill-ewwel għalfejn inti xorta tixtieq tagħmilha.
Jista kitti jisam speċi jatuk il-homework, eh. ma tkunx ġiet tamra, speċi ma jkollhom jisu, int ma tkunx taf raġuni għala, u ma jispeċi jixtiequk, speċi ħalli meta ma tkunx l-iskola, speċi jisek it-tamer revision. Mela ta' ta' xie xamet l-iskola.
Mela ta' U dak il-ħin, daqs kim nkun speċi. Għan dejqa. Eżatt.
Ma nindunax. Ma t-realizzax mill-ewel dak iħin bil-forsi rabja li kollok jew vera ma trix tamela xaħġa, għas raġun. Mbat wara ftit bdejt, Ja vera, naħseb għalek irridu namela di, għax vera. Speċi jisu l-studio, speċi għal-bidu speċi tibda tejt, naw nafu ma nix għalfejn għamilom, ma nix għalfejn istudjaħħom. Imma mbat speċi meta t-prova t-istudjaħħom tejt, Għara dan, nsejta di. Soċi tibda tinduna mela għalek speċi, nala għallu li biex nistudja. Eżat, ta' xkultant għanna jkun minna lina li nafu tant. U xin tibda ta' minna tejt, zom da' xej. Mux daqsek. Kolla namlu, anka aħna gbar namlu għaw koll. Mi mandux bżon, bat inti biex ta' minna, Sab kelli naqra bżon. Proset imma, tajja. ħantikom iħor, ħantikom iħor. Kif tħossok li kieku Kull, ħafna minn ta' madwarek, mhux kulħadd, li kieku ħafna minn ta' madwarek ikollhom vot, imma inti ma jkollokx għax ikollok xi ħaġa inqas mill-oħrajn, differenti mill-oħrajn, pereżempju xi ħaġa sempliċi għax inti tkun iżgħar jew Ħa nmur forsi daqsxejn iktar argument daqsxejn iktar ibes forsi għax ta' kulur differenti. Forsi Malta mhux daqshekk imma barra minn Malta tiġri. Forsi għax għandek diżabbiltà ma nafx. Kif tħossok li kieku inti ma tingħatax vot u ħadd ieħor jingħata vot? Għandek dritt tivvota. So tista' tivvota jekk trid, m'għandekx tħossok inqas mill-oħrajn. Imma immaġina li kieku jgħidulek le inti ma tistax għax hekk hekk u hekk. Xi tħoss dak il-ħin? L-emozzjoni tagħkom xi tkun? Jiena nkun qis nispeċi rrabjata għax dal-aħħar anki smajt storja kien hemm raġel kollu bżonn ikun arrestat imma peress li kellu futur sabiħ quddiemu qalulu li ħajaħfru li ma speċi ma tantx xaġa sabiħa ħafna speċi mhm. ma dik il-persuna li ġratilhom xaġa ħażina. Speċi ovvjament min jaf kemm kienet iħossom speċi ma kienux qed iħossom siguri speċi speċi iħossom qed jibżaw speċi u hekk għax jgħidu ġifier dan għandhom iktar kontroll u għax għandu futur sabiħ quddiemu speċi. Fimtek, fimtek. Ok, ok. Hmm, argument tajb ħafna, ħafna. X'taħsbu intom? Dik iku hekk. Jgħidu l ma inti ma tistax tivvota għax forsi għax intom żgħar tifmuha. Daqsxejn għadkom żgħar, oh, ma tistax tivvota għax għadek żgħira. Imma dik iku inti tkun kbir, imma ma tistax tivvota għal raġuni li inti vera ma tistax tifhimha bħal pereżempju kif għedna kulur tal-ġilda jew eh, diżabilità fil-verità ma taffettwa lekx li fatt li tista' tivvota mhux veru Għax is-sens komun hemm jgħid ta' kulħadd, tifhimni, daqs kemm għandin jista' jkollok inti. Allura intom kif tħossukom li kieku hekk tiġu f'dik is-sitwazzjoni? X'taħsbu? Nħoss nirrabjata li jiena ma nistax nivvota, nħoss li l-ħaġa mhijiex ġusta. Okej.
U mm, forsi skont is-sitwazzjoni għax jekk pereżempju mm. inti tkun żgħira jew żgħir, forsi il-ħaġa ma toħodix daqshekk bis-serjetà daqs adult, imma jekk inti għax ġast ikollok disabilità jew tkun ta' kulur differenti m'għandux jaffettwa il-vot tiegħek. Eżattament, eżattament, ekku, ekku. Ġifieri dikija xi trid tirraġuna għaliex Għaliex? Dejjem tistaqsi għaliex. U meta ma ssibx raġuni, bilfors ħa tkun, intom għedtu rrabjat. Ħadd ma qal pereżempju mdejjaq, irrabjat, jiġifieri tħossukom. U intom, issa nsaqsikom, tħossukom irrabjati meta taraw il xi ħadd ieħor jgħaddi minn din l-inġustizzja? X'taħsbu? Tħossukom irrabjati jekk meta xi ħadd ieħor inti qed li pereżempju ta' dan li suppost kellu jeħel eżempju l-ħabs jew hekk u ma marx. Ħassejtek ġifieri irrabjata xorta. Speċi jien nemmen li kulħadd suppost għandu dritt mhux għax għandu futur sabiħ quddiemu għandna bżonn noffru ilu. Ekku, ekku, wara kollox kulħadd jista' jkollu futur sabiħ quddiemu. Mhux veru, mhux veru. Tajjeb, tajjeb. L-aħħar xenarju ħantikom. Kif tħossok? Li kieku l-allima tażel dejjem l-istess student biex jgħina jew biex jagħmel deċiżjonijiet għal klassi kollha, per eżempju, kif tħossukom? Ifhem hemm konna għamdej għax ma jistax ikun li dejjem ikunu l-istess tfal, speċi, li tħalli l-oħrajn jipparteċipaw u kolla xinkalla fil-futur, speċi, eventualment, mux ħajibdew ma jivvotawx, u mm. speċi anki jibdew jitilfu dik il-naqalu dik il-knowledge li kellhom, speċi jibdew jitilfu għax jibdew jipparteċipaw inqas jistudjaw inqas għax jibdew jgħidu eh, Għal xejn nagħmilha di. Jitilfu l-motivazzjoni jittejt inti, ma jibqgħux motivati biex jidu sen fil-klassi, orrajt, xiktar. Forsi jħossuha minn qas mill-oħrajn mhm. li ikunu intażlu dejjem mill-istess għallima. Mill-istess eżatt persuna mill-għallima. U titkellmu dwar hemm kieku hekk x'tagħmlu, x'tagħmlu kif tiġibu ruħkom. Naħseb jiena inkellma fuq din il-ħaġa jew inkella forsi speċi mmur ngħid il-guidance. Isma' jiena qed iħossni naqqa' mdejqa xi teacher dejjem tagħżel l-istess żewġt itfal u speċi nemmen li suppost il-klass qiegħda hemmhekk għal raġuni mhux għax kieku kienet hemmhekk biex tagħżel dawk żewġt itfal biss huma biss ikunu fil-klassi. Mhux hekk, mhux hekk. U aħna jiġifieri nistgħu niġu ma niġux fil-klassi u hekk, speċi ma tagħtix kas ma jkunx hemm raġuni għal nkunu hemmhekk. Eżatt, eżatt, ekku, x'tasbantkom. Mhm. Ah, jina, mux bis nħos nirrabja ta' din teacher ma' l-studenta, x l-studenta ma tgħidilha xej. Eh, fimtek. Għax tkun titparteċipa wkoll. Isek tistenna li l-istudenta stess ħad titkellem. Hux veru, tippretendi, ha, pretendi, hemm xejn ħażin, tippretendi li forsi studenta stess titkellem istess. Tgħid forsi isma' l-għalliema eh, baqgħet tażilha, ma għaliex hi baqgħet taċċetta. Hux veru, punt tajjeb ħafna. Jien kieku noħodha kontra l-istudenta wkoll għax Mhm. wan ma tkellmitx u tu em, peress li l-għalliema dejjem ta' lilha tista' tipprofetta ruħha fuq tfal oħra u pereżempju jħossuhom inqas jew hekk. Mhm, mhm.
Dak hu. Anki xi drabi ikun hemm it-teacher speċi ikun hemm speċi jkun hemm ħafna tfal b'idejhom għoljin. U speċi eżempju jien għollejt idejja t-teacher għażlitni u qed it-tweġiba u hekk. Jerġgħu jgħollu jdejhom eżatt wara speċi, all right li trid tagħti l-kelma tiegħek u trid turi li taf l-answer imma speċi Għal naqqas hu naqa' qisu żewġ rounds ma tgħid xejn ħalli tagħti ċans lil ħaddieħor. Mhux hekk. U mbagħad inti tiġi naqa' mit-teacher ukoll kemm-il darba tagħżel l-istudent. Ukoll, ngħiduha kif inhi, jiena kont għalliema wkoll u konna nippruvaw ġieli tiżbalja tagħmilha, tgħid dejjem tara li l-istess wieħed qed jgħolli jdejh u dak il-ħin taqbad u tagħżlu. Imma tiġi tiġi minnha wkoll mill-għalliema wkoll li isma'

issir magħkom, intgħażel xi ħadd dejjem l-istess persuna, dejjem l-istess affarijiet jew ma nafx intom qatt ma kontu inklużi f'xi ħaġa. Speċi meta t-teacher tgħidilna biex nollu jdejna, u mbagħad ikun hemm tifla taqbeż u tgħid lan it-tweġiba mill-ewwel. L-ewwel. U jien speċi nkun hemm hekk bidejja mollija. Għadha niswaħda lejha. Tajt mela jien ġibt ruħi kif suppost. U dik tat lan ma ġabitx ruħha kif suppost għax għandna ngħidulkom dejjem qollu jdejkom. Veru, veru. Jien ġili kont ngħidhom, kont ngħidhom, sorry, jien ma smajt xejn, ngħidha xi ħadd ieħor. Kont niġi ħaġa ħadd ieħor jgħidha. Ah, ma jkun hemm xi drabi fejn it-tiġa jispiċċa tgħidilhom jien ma tlilkomx biex tollu jdejkom. Eżatt, u xorta dak il-ħin kont ferħana. Ejva, ejva, ejva, le dik daqsxejn eh, konna nagħmluha, konna nagħmluha. Tajjeb, konna xi esperjenzi oħra hekk li xtaqtu Nissemmu? Le. Mela, għanajdilkom, dawn mux, insomma, jisom xorta xenarji, li kiku kellek tkun mexxej tal-pajis għal-ġurnata, di kulħadd irid jgħidili it-tweġiba, li kieku kellek tkun mexxej tal-pajjiż għal-ġurnata, x'tagħmel? Tisma' lil ħaddieħor. Tisma' lil ħaddieħor u 'l min l-iktar li tixtieq tisma'? Lil kulħadd mhux lilek biss. Mhm.
U hemm xi ħadd partikolari ma tgħid pereżempju li kieku jiena l-mexxej tal-pajjiż, l-iktar li nisma' jew l-iktar li ngħid isma' lil dawk nixtieq inkellem ħa nisma' l-opinjoni tagħhom. Hemm xi grupp jew xi nies partikolari vera tfittex? Le, Le. Isek kulħadd irid ikun inkluż fil fil isa ħaġa. Eżatt, ġifieri tagħmel ċert li b'xi mod tolqot il kulħadd. Iva. Mhux veru. Tajjeb. Inti?
Naħseb jien kieku naf li ma tantx ikolli ħin biex nagħmel ħafna affarijiet imma nemmen li għal naqqas nipprova Nagħmel ġurnata fejn kulħadd in-natura spiċċ jieħu ħsiebha. Forsi anke jkun hemm l-iskola taqba' speċi tiġbed klassi u speċi jkollhom ġurnata fejn inaddfu l-ambjent speċi imorru l-baħar jew xi mkien hekk. Jew eżempju anke nara li kull studenta jkollha kull mezzi li għandha bżonn biex tistudja speċi kotba, anke forsi laptops. Okay, all right. Mela inti l-iktar li ta' tiffoka fuq l-ambjent u l-edukazzjoni. Żewġ affarijiet importanti ħafna. Xixtuq il-poplu u għax ovvjament ma nistax nagħmel irrid jiena anki mhm. nemmen li għandu bżonn inkun ġustu onesta, mhm. speċi għax jekk xi ħadd ikun hemm żewġ persuni eżempju u nejn jridu bidu għaw jagħmlu ħotell, speċi jibnu ħotell. U eżempju jien ngħid iwa l-wieħed għax ħallasni minn taħt u liħor le. Nemmen li ma tantx sewwa li nagħmel hekk speċi. Proset, jalla tilħu intom politiċi u tibqaw din mentalità x'kieku vera nibdlu għal dinja. Intom, li kieku kelkom tkunu mexxej tal-pajjiż, mexxejja tal-pajjiż għal-ġurnata.
Jiena kieku nagħmel ġurnata għall-ambjent kif għalet għalija, mhm. u koll nin l-annimali abbandonati, specialment ta' toro, l-annimali jinsabu fit toro u l-annimali jinsabu fi shelters u koll. Tħob ħafna l-annimali, inti? iva, idea tajba u għaw da' xej bżon, għaw ħafna annimali abbandonati, ħafna vita shelters għet jamlu l-impossibli msiken biex iżommuhom. Inti x'tagħmel leja? Jien kieku nisma' l-opinjoni ta' tan-nies kollha tal-poplu, imma nagħti ħafna kas, għalkemm nisma' l-opinjoni ta' kulħadd nagħti ħafna kas lil pereżempju dawk in-nies li qabel ma tantx kienu jinstemgħu għax forsi l-opinjoni tagħhom għadha ma nstemgħetx u tal-oħrajn instemgħet. Proset. U bħalma qalu l-oħrajn nieħu ħsieb l-edukazzjoni għaliex l-edukazzjoni hija importanti anke biex pereżempju tilħaq dak li trid, il-xogħol li trid U anke nieħu ħsieb l-ambjent u l-annimali, kif semmew l-oħrajn. U min taħseb li huma dawk in-nies li tħoss li ma tantx għandhom vuċi? Forsi bħalma semmejna qabel, pereżempju, nies li qegħdin fil-wheelchairs, nies li għandhom diżabilità jew nies ta' kulur differenti li ġejjin minn postijiet differenti. Prosit.
Proset, Iva. Le, le, għettilkom jina, jalla tkunu intom il-politiċi li tmexxu l-pajjiż il-qoddim u tibqaw daw l-idejat. Li kieku kelkom iddaħlu liġi waħda, xie tkun? Liġi waħda importanti, waħda biss, tgħid di kieku kollu daħal waħda di żgur indaħħal liġi. Anything, tista' tkun li trid ħaġa ma teżistix. Li kulħadd irid ikun rispettat. Mela li Kulħadd irid ikun rispettat. Minn minn
U kif ħadd inforza dik il-liġi? Għati eżempju multi jekk tara xi disrispett lejn ħadd partikolari. Alright, li kulħadd ikun rispettat il-laħwa x'liġi dik.
Ok, inti. Jien naħseb nagħmel kieku kelli nagħmel liġi waħda tkun speċi ikunu minn fejn ikunu, kulħadd speċi għandu bżonn ikun irrispettat għax speċi jekk nara lil xi ħadd jidħak b'xi ħadd ieħor jsu speċi bil-ġilda tagħhom jew hekk speċi ngħid. Isni anke meta naraha fit-triq speċi tiġri jew xi ħaġa hekk speċi ngħid. Imma x'gost qed tieħu? Mhm, mhm. X'taħseb li tagħmel billi tagħmel hekk? Mhm. Nista' nkun naf x'differenza tagħmel lejn id-dinja kull ma tagħmel taffettwa l xi ħadd u tweġġel xi ħadd. Eżatt. Dak x'gostu li tweġġel xi ħadd. Ekku, ekku, asqas ħanżid xejn. Asqas ħanżid xejn. Liġi, waħda. Jiena kieku nżid liġi kieku nżid li l-opinjoni ta' kulħadd għandha bżonn tkun tinstema' mhm. għax jista' jkun l-opinjoni ta' ħaddieħor dawk li qegħdin f'klassi baxxi pereżempju tal-cleaners jinstemaw inqas minn dawk li jkunu avukati. Ok, ok.
Mhm. Punt validu ħafna. Jien kieku l-liġi li nżid tkun fuq niffoka fuq nies b'diżabilità għaliex pereżempju ovvjament in-nies ta' diżabilità ma jistgħux jagħmlu ġieli affarijiet li nistgħu nagħmlu aħna imma għalkemm ma jistgħux pereżempju jkun hemm min xorta jaċċettahom għax-xogħol mhux għax pereżempju, ikun persuna normali u persuna b'diżabilità jittrattawhom differenti, xorta jaċċettawhom għax-xogħol u għall-edukazzjoni li għandhom bżonn. Hekk hu. Intom tafu, pereżempju, b'waħda mill-liġijiet li hawn għal ċerti postijiet tax-xogħol dwar il-nies b'diżabilità? Tafu b'xi ħaġa? Le? Tafu pereżempju li hawn postijiet li jrid ikollhom bilfors persentaġġ ta' xi ħadd li jkun ehm, b'diżabilità? Managers bajtu biha għal ċerti postijiet ta' xogħol jista' jkollhom jinkoraġġuhom insomma biex ikollhom percentaġġ żgħir nies.
U nixtieq ukoll speċi li ikun hemm nies bil-ġelda bajda jirrispettaw in-nies bil-ġelda sewda għax dal-aħħar meta kont mort Londra l-aħħar sena mhm. konna mixin speċi għax kont mal-ħabiba ovvjament ma' familti. U kien hemm wieħed bil-ġilda bajda beda miexi kienu qed jixtru u kien speċi qed jiffollowja, speċi jisu stalking, xi ħadd bil-ġilda skura, u mbagħad qal speċi għax jiena speċi narak timxi fit-triq u speċi nibża li ħadd israq xi ħaġa. Għalaw ġilda sħiħa fit-triq. Il-aħwa l-aħwa, ġifieri sempliċement iġġudika x'jaħseb li ħajjagħmel dak il-persuna sempliċement għax huwa ġilda kulur differenti. All right, all right, din din neħed, din hija mentalità aktar milli naħseb. Ma nafx kif tista' liġi, ma eħe, hemm affarijiet li jistgħu jsiru, hemm affarijiet li jistgħu jaffettwaw. Per eżempju, ħansaqsikom di. Ħansaqsikom di. Intom tafu kull kemm il-darba ssir elezzjoni?

hemm xi ħadd li jkollu ħafna poter li pereżempju jagħmel voti foloz jew hekk, pereżempju jekk ikun hemm 20 vot u ħmistax-il vot iżid ma' dawk il-ħmistax-il vot biex xorta jitla' hu. Ok, all right, all right.
Adolf Hitler kien xi ħaġa Schweiz, xi ħaġa hekk. Ma niftakarx bl-eżatt fejn, imma niftakar li kien. Auschwitz? Auschwitz.
Kien bena ħabs għan-nies Lut u speċi Ma ma nħoss li kien sew speċi li jagħmelu speċi. Tafu x'kieġ, tafu x'jissejjaħ bħal Hitler u hekk, tafu x'jissejjaħ Dittatur. dittatur. Ekku, taqblu intom mad-dittaturjat? Le. Ma xatt li kun hemm dittatur? Għaliex le? Għax ħajkun hemm l-inġustizzja Mhm. u speċi biex kulħadd ħajħossu sikur għax niftakar li eżempju jekk kien hemm xi ħadd li kien qal xi ħaġa wara daru jew hekk, em, kien jew joqtolhom jew jitfaħħom il-ħabs. Mhm, u mhm. Speċi nħossol dik kruwilta speċi. Għax kulħadd għandu l-opinjoni u l-fema tiegħu. Żgur, żgur. X'jagħmel iktar dittatur? Tafu għalfej jissejjaħ dittatur? ċe differenza bej eh, ximkien li kun kollu dittatur, ġviri kunem dittatorjat, sejjaħ, jew kunem demokrazija. Tafu x'inhi d-differenza? Meta tkun mhm.
dittatur jaddi kollox jisu li jajtu. Per eżempju, ma jagħtix ċans għall-opinjoni ta' ħaddieħor mhm. meta jkun pajjiż demokratiku mhm. jisu in-nies jistgħu jivvotaw u jażlu min imexxi il-pajjiż għalkemm ġieli xorta l-opinjoni ma tantx tgħaddi, imma għall-inqas jistgħu jivvutaw. Eżatt, eżatt, u anke pereżempju f'demokrazija x'nistgħu nagħmlu pereżempju biex insemmgħu l-opinjoni tagħna jew biex nuru li ma naqblux ma' xi ħaġa. Tafu x'isiru? Hm? Għamlu vot, ġili kun hemm vot pereżempju meta kien hawn eh, jekk għandu xitħol id-divorzju jew le, jew il-kaċċa, jekk għandix tibqa' jew le. Tafu xi sejjaħ dak meta jkun hemm Isu elezzjoni biex nivvotaw għalhekk, ġis smajtu biha? X'inhuwa? Kompromess. Kompromess le ma jissejjaħ xek. Jissejjaħ referendum. Tafu x'inhu referendum? Ġis smajtu biha? Ija. Ġis smajtu biha.
Referendum meta jkun hemm deċiżjoni x'tittieħed u tkun deċiżjoni kbira ħafna, lura ma jistgħux jieħduha pereżempju fil-Parlament. Allura jitolbu l-vot tan-nies.

l-opinjoni tiegħu biss. Eżatt, eżatt, u ma jagħtix każ il-ħaddieħor u semmejtu lil min semmejtu lil Hitler, tafu xi dittaturi oħrajn? Iva. Le, dak li xi taf. Kim ġon il- Kim Jong-un, eh, tal-Korea, iva. ekku, ekku. Iva, dak għadu għaddejn palissa fil-fat. U għan iżaqsikom f'demokrazija aħna kif nistaw nuru li ma naqblux ma xaħġa. Semmejna di tar-referendum li tivvota jekk għandix ħaġa tgħaddi u ma tgħaddix. Tafu x'jiġri iktar? Per eżempju, kif nistgħu nuru li naqblu? Eżempju, f'ħafna pajjiżi imorru ma' ħafna nies li pereżempju jaqblu magħhom, jinġabru pereżempju jagħmlu banners differenti. Proset. U pereżempju ma dik li ma jaqblux imorru qudiem u joqogħdu. X'tissejjaħ dik taf, x'tissejjaħ? Ma tantx nafti. Ma tantx tissejjaħ.
Hemm protesta. Ġieli smajtu protesta, int meta tipprotesta ġifieri tkun qed turi li ma ma taqbilx. Ma taqbilx ma xi ħaġa, eżatt protesta jew strike ġieli jagħmlu, pereżempju bħal meta darba kien hemm teachers, pereżempju għax ma kienux eh, kien hemm bżonn li jkun hemm xi tibdiliet u jgħidu sma rridu nuru li aħna eh, ma nistgħux nibqgħu naċċettaw dawn l-affarijiet. U dik f'demokrazija tista' tiġri, f'dittatorjat tiġri Ma tantx tiġri eżatt u ċaħallu. Jistgħu jagħmluha ma mbagħad ikollhom il-konsegwenzi. Eżatt, il-konsegwenzi jkunu ħafna iktar ħorox. Proset, proset. Jiena se nistieden miha issa lil xi ħadd però. Għax eh, aħna tkellimna, diskutejna, edna ħafna l-opinjoniet tagħna xi tfisser demokrazija u xi ġifda. Però se nistieden miegħi lil Brian Kirkop eh, li huwa uffiċjal edukattiv fl-istudji soċjali ħajatina daqsxejn l-opinjoni tiegħu forsi spjegalna ftit iktar xi tfisser demokrazija kif għandna ngħixu huwa Malta x'jiġri forsi barra minn Malta se jenaqat magħna. Brian, kif inti? Tajjeb.
Tajjeb, għazek, short and sweet, tajjeb. Oh, Brian, inti kontet tismana, kontet tisma xinu ma jajdu daw l-studenti għanna ma l-lum, xtaħseb l-ewel net? L-ewel net, għal studenti ta' 11 sena veru u ma maturi, niftakru li dawn ħames snin oħra jistaw jivvotaw. U jistaw joħorġu wkoll għal elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u nkunu aħna li nivvotaw għalihom. Dawn u rewna x'inhi l-verità dwar l-importanza l-importanza ta' x'inhi demokrazija. Demokrazija kull mi hija li l-saħħa intuha f'idejn il-poplu. Mela il-poplu ħa jiddeċiedi għall-aħjar interess tal-poplu kollu mhux ta' dawk li jivvutaw. Mela il-gvern li għandna bħalissa mhuwiex il-gvern biss ta' dawk li vvotawlu, u għall-Gvern ukoll, għax aħna Malta hija Repubblika Demokratika, huwa Gvern ukoll ta' dawk li forsi ma vvotawlux, u anke ta' dawk li għażlu li jqogħdu d-dar u ma jivvotawx. Infakkarkom ukoll li f'Malta mhux kulħadd kellu d-dritt tal-vot dejjem. 75 sena ilu, jew ftit aktar, in-nisa ma kellhomx dritt tal-vot. Mela mmaġinaw, intom kieku ġejtu f'dak iż-żmien, iż-żmien tan-nanniet tiegħi, kieku ma kontux toħolmu li ħa toħorġu għall-elezzjoni. Kważi hawnhekk m'huma qegħdin probabbli.
Skola wkoll lanqas kellhom dritt. Ġifieri rridu nżommu f'moħħna li Dan id-dritt tal-vot ingħata grazzi għal ħafna nies li ġġieldu għalih. Allura meta jkollna l-vot f'idejna, għandna responsabbiltà għal dawk in-nies ukoll li ġew qabilna li ġġieldu biex aħna jkollna l-vot. Intom tajtu ħafna ideat tajbin kif għandu jkun mexxej. Mexxej f'pajjiż demokratiku għandu jisma' l-poplu. Jinkludi lil kulħadd, u meta ngħidu jinkludi lil kulħadd, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, it-tfal, il-persuni li ġejjin minn pajjiżi barranin, il-Maltin li forsi telqu minn Malta u reġgħu ġew lura. Irridu ninkludu lil kulħadd. L-interessi m'għandhomx ikunu biss ta' dawk li għandhom il-flus. Infatti, kollha semmejtu l-importanti li nieħdu ħsieb in-natura. In-natura kemm siġar kif ukoll l-annimali, dawk l-annimali li qegħdin barra u dawk l-annimali li qegħdin fix-xelter. Important, importanti wkoll inżommu f'moħħna li intom għandkom dritt li tistudjaw. Mela mhux għax bniet ma jingħatalkomx dak id-dritt għax sa ftit żmien ilu ċertu suġġetti kienu jiġu offruti biss lill-boys u ċertu suġġetti kienu jiġu offruti biss lill-girls. Meta kont għadni żgħir jien. Ok, għadda naqra żmien imma still immaġinaw kieku inti tgħidli nixtieq insir avukata u il- suġġetti biex issir avukata ma tistax toħodhom l-iskola. Immaġinaw kif tħossukom kieku. Mela, Ħa tikbru ftit oħra u ħa tmorru biex tivvutaw. Kif għandkom tivvutaw? Jien mhux ħa ngħidilkom kif. Imma kull ma ħa ngħidilkom hija din, tridu tivvutaw bil-ħsieb x'inhu jgħid dan il-partit, x'inhu jgħid il-partit l-ieħor. Nixtarr dak li qed jgħidu. Dak li qed jgħidu huma veri? Nistgħu jsiru jew le? Mhux ħa nivvota għax in-nannu tiegħi kien jivvota dak il-kulur. Ħa nibqa' nivvota dak il-kulur jien għax dak iż-żmien hekk kien l-aħjar. Irridu naraw x'inhu l-aħjar għal-lum. L-aħjar mhux għalija biss, imma l-aħjar għall-pajjiż tagħna. Eżatt, hekk kont se ngħid. Proset, għandkom xi mistoqsija hekk, xi diffikultà eżempju tgħidu dik qatt ma fhimt x'inhi, pereżempju, jew qatt ma fhimt x'jiġri? X'taħsbu? Tafu x'jiġri eżempju fil-Parlament jew taf x'jiġri meta tmur tivvota, kif tivvota, l-elezzjonijiet x'inhuma. Għandkom hekk xi ħaġa, dubju xi diffikultà. Inspeċi ngħid, ara kienu qabel kienu għażlu speċi l-irġiel li jitalmu mhux in-nisa speċi. Hm. Mela, dik hija mistoqsija li ħammorru lura naqra għal ħafna żmien. Mela, irridu naraw Is-soċjetà kif kienet taħsibha dak iż-żmien? Mela dak iż-żmien qegħdin nitkellmu fi żmien fejn lin-nisa konna nħarsu lejhom bħala li jieħdu ħsieb it-tfal. Id-dar jew it-tfal. Lin-nisa tajbin biex jieħdu ħsieb it-tfal biss. Maż-żmien irrealizzajna li dan mhux minnu. Għalkemm kienu konna naħsbu b'dak il-mod, is-soċjetà kienet taħseb b'dak il-mod, kellna ħafna nisa li xorta ħadmu u ħadu sehem fil-politka. Kellna nisa bħal Agada Barbara, waħda minn tal-bidu u ħafna nies oħrajn li din anke laħqet l-ogħla kariga li tista' tilħaq hawn Malta, li hija President. Ġifieri rridu nżommu f'moħħna li ż-żminijiet kienu qishom jippruvaw li lill-mara jħalluha d-dar. Maż-żmien l-ideat inbidlu. Bil-mod il-mod bdew deħlin in-nisa l-università. Illum għandna aktar nisa milli rġiel fl-università. U inkomplu mexjin 'il quddiem. Issa, infakkarkom ukoll li f'Malta qegħdin bejn wieħed u ieħor nofs il-popolazzjoni hija rġiel, nofs il-popolazzjoni huma nisa. Allura, Irridu naraw li 'l dawk li ħa nivvutaw, jekk inħossu li hemm inqas rappreżentanza tan-nisa, nivvutaw għal min hemm forsi inqas rappreżentanza. Imma rridu nivvutaw għal dawk li huma kapaċi. U għandna ħafna nies li huma kapaċi li Huma kapaċi mhux għax huma rġiel jew għax huma nisa, huma kapaċi għax huma persuni li għandhom għal qalbhom dawk l-affarijiet li semmejtu intom dwar kif għandna mmexxu 'l Malta. Ekku, għandkom xi mistoqsija oħra? Jekk pereżempju tiftaħ l-elezzjoni u tista' tmur tivvota u inti taħseb li nagħtu każ jekk tibqa' d-dar, il-vot tiegħek mhux ħajamel differenza, dak veru jew le?
Mela, domanda ibsa ħafna. Il-voti jagħmlu differenza. Mela, jekk kulħadd jaħsibha b'dak il-mod, u għax jien vot wieħed mhux se tagħmel differenza, jistgħu jiġri każijiet fejn jitilgħu persuni li għax irnexxielhom jikkonvinċu n-nies kif għandhom jivvutaw, Ħa jitelgħu huma. Intom ħin minnhom semmejtu li rridu jekk xi ġenitur jgħidlek trid tagħmel hekk għax hekk, tirrabja jew tħossok imweġġa' għax ma spjegawlkomx. Mela, il-politikanti jridu jispjegaw kemm jista' jkun l-ideat tagħhom ħalli jaslu għand in-nies Ħalli mbagħad in-nies jgħidu iva ara dik l-idea hija tajba, mela ħa nivvota għal dik dak il-grupp ta' ideat. Meta qed nivvota ma jfissirx li ħa nivvota għal xi partit li naqbel hundred percent mal-ideat tiegħu. Għax fuq ċertu affarijiet naqbel u fuq ċertu affarijiet ma naqbilx. Ma rrid insib bilanċ. Importanti li nivvotaw.
Proset. Sosja tajba tkun xi ħra? Le? Tajjeb, jien ħantikom l-aħħar sitwazzjoni għax nixtieq nara x'tagħmlu f'din is-sitwazzjoni tibda xejn iktar hekk avanzata. Mela, pereżempju, immaġinaw, irid jinxtara basket għal kulħadd fl-iskola, sewwa jrid ikun wieħed ta' kulur partikolari. Mela immaġinaw l-uniforma tagħkom hija bajda bl-iswed, neutrali. Intom il-grupp li se tkun qed tieħdu deċiżjoni. Però, Eh, ela ja. Ela. Ela, tixtieq, ja mhux tixtieq, temmen, temmen li dan il-basket għandu jkun isfar. Mhux għax tixtieq u inti, mek temmen tgħid isfar żgur huwa għal xi raġuni hija laqwa l-aħjar kulur. Ela ja, tajjeb, temmen li għandu jkun blu. Eliza. Eliza temmen li għandu jkun aħdar u Leja temmen li għandu jkun aħmar. Sewa, isfar blu aħdar aħmar. Il-kol kollha kemm intom temnu verament li l-kulur li tixtiequ intom li tasbu intom huwa l-aħjar. U għandu jkun u diġa mixtri, għanzi diġa għandkom mod kif intom tafu l-dan ħat ixtruħ u forsa tamlu profit minnu, ha, ġviri għandkom determinati li tridu dak il-kulur. Kif se tażlu Taslu għal deċiżjoni finali bejnietkom l-erba. Kif se taslu għaliha? Għax inti inti ċerta li l-isfar l-aħjar, inti ċerta li l-aħdar kien blu il-blu l-aħjar. Kif taslu għaliha? Għannar. Naħseb jien nġbor l-iskola kollha u nagħmel votazzjoni speċjali nara il-maġġoranza u l-minoranza speċi ngħid. Hmm. Aħjar Inġib li jixtiequ l-maġġoranza milli l-minoranza. Forsi jekk imbagħad ikun hemm xi sena oħra fiha jerġgħu jagħmlu l-istess ħaġa, jażlu l-kulur li ġittieni u jibqgħu jagħmluha speċi ma tittiret u ma tirraba. Fimtek. Imma speċi l-ewwel nara l-maġġoranza speċi tixtieq. Hmm, intom x'aħsbu? Hmm.
Jista' jkun paljala tal-lajja nagħmlu votazzjoni u nażlu l-maġġoranza, imma jista' jkun ukoll il-basket nagħmluh kull kulur.
Id-deja tajba, id-deja tajba, noltum kollha flimkien l-erba' luma. Naħa blu, naħa ħamra, naħa safra, naħa proset, ġbitni di. Jekk għan ixxu għall-iskola l-oħra naraw xi jridu l-iskola huma mhux forsi. Imma di tkun l-iskola tagħkom. Din l-iskola tagħkom, ġbinti tagħmel ukoll tara xi jridu l-maġġoranza tat-tfal l-oħra U xek, biex tara li jagħmlu, inti. Jien kieku nisma' l-opinjoni tal-iskola Umbat per esempio jien kunu aħna l-erba kulur differenti jew nagħmel kull kulur ġol basket jew inkella jekk xorta isa ma taddix li nagħmlu kull kulur ġol basket jew tibqa' tiġġieled jew iċċedi jew isa x'imbagħad jekk kulħadd tiċċedu tibqa' persuna waħda bil-fors ħajaddi dak il-kulur. Imma jekk tibqa' tiġġieled jisna Nibqaw qatt ma nażlu jibqaw qatt mingħajr basket. Eh, eżatt, il-problema mi ħajċedi mbagħad. Jista' jkun ukoll forsi jagħmlu speċi website, speċi batuħ email fuq Outlook jew xi kolom dik l-iskola. U speċi eżempju ikun hemm il-kuluri. Mhm. U ikun hemm tażel option waħda biss. U ma speċi dik il-kulur li tixtieq inti, speċi tintbat it-teacher eżempju jew minn ħajkun. Mhm. U ma speċi jgħid Jiġifieri, eżempju, K, Aw, Lea u Eliża jixtiequ l-blu u Alaja u Ela jixtiequ l-vjola. Allura lilhom inġibilhom il-vjola u lilhom inġibilhom il-. Rajt, tagħżilhom individwi, ma tgħodx tagħżel basket wieħed għal kulħadd, u rajt, avolja jekk tkun qed tara basket wieħed għal kulħadd. Imma forsi parti mid-deċiżjoni tkun le, ejja nibdluha. U ma nixxux basket wieħed għal kulħadd, imma kulħadd jiġi nagħżlulu l-basket li jixtiequ. Idea tajba oħra, idea tajba oħra. Għadkom xi oħra? Jien naħseb dal-kumitat ħajr nexxi, eh? ħajr nexxi jekk ikolla dan il-kumitat. Taf xiex ħadd ma saqsa l-opinjoni tat-teachers, eh? Xiej, purtego xiridu t-teachers u x'jaħsbu t-teachers, le? Tudux kun tafu, le? Għax mhux huma ħajibsuhom, mhux Għaz il-ġenituri daħħalt ftit, inti forsi jitħlu ġenituri għazlu għek, u xie inti. Votazzjoni. Parti mill votazzjoni, għarrajt, tajjeb, tajjeb. Jow forsi kolom xie wieħed id-dar diġa ma jgħoddu xie xruħ ġdijt, għallura kullħat jkun jista. Għax jisu speċi l-istess basket, speċi nasib il-kulur mux ħajbidda l-prezz. Mux ħajbidda. Issa jkun wieħed bid-deb. Ġibom bil-balk. U li silver u bid-deb. Ovvijament ħajkun hemm il-prezz ma ħsibna. Għandi la tajbi li għalija naħseb naħseb insibu soluzzjoni kien kunu f'dan il-grupp. Tajab ħafna proset, Brian, għandek xaġa xizzit? Tiħu pjaċir kem tara kem qed jaħsbu f'xurxin u jaslu jaħsbu biex forsi jaslu għal kompromess. Ekku, xaħġa semmejt inti lew imma xaħat semmili fil-bidunet tal-programm kompromess. Nasib hija xi ħaġa li li kieku kulħadd jirnexxielu joħloqha li naħseb hija diffiċli wkoll. Kompromess hija l-aktar ħaġa diffiċli tista' ssib. Imma jekk jirnexxina naslu dejjem għal kompromess naħseb ikonna ngħixu f'ħafna iktar armonija ngħidu hekk. Dak kien il-programm tal-lum il-podcast tal-lum eh, vera ħadd gost b'dak kollu li ħriġtu bih ġbir baffarijiet li ħsibtu oltre milli ħsibt jiena stess u naħseb milli jasbu xi kultant ċerti adulti għax aħna l-adulti minna li nafu iktar u fil-verità Mhux dejjem inkunu nafu iktar opinjonijiet tagħkom jiswew daqs tagħna u iktar veru. Jiena bħala ringrazzjament ukoll fisem Fondazzjoni Satar li qed ittella dan il-podcast ukoll nixtieq nofrilkom dan il-ktieb, dan il-comic book, tħobbuhom il-comic books. Hmm, Leja tħobbuhom ħafna jiża, tħobbuhom. Huwa comic book li huwa maħluq minn din Fenek li huwa għallim ukoll u li jikteb tal-istudji soċjali importanti, skużan kan nsemmilu bil-fors, tal-istudji soċjali li jagħmel daw il-komik jiktibhom u jpinġihom kollha u u jikteb anka fis-sata jagħmel komiks fis-sata, forsi ta' fuq minn hemmhekk. U l-kulleġġ ta' San Xeħat dan huwa jikteb ħafna sejjer li ġrawlu fil-klassi, li għamelu u li usħabu bħala studenti, meta kien għadu student fil-klassi. Interessanti ferm u t-tfal jisibu interessanti ħafna u sabiħ. Ġbin nissuġġerilkom anka li l-men segwi dan il-podcast tisabu sibuħ anka fis-sit tal-Fondazzjoni Satar. Jina sanaddilkom wieħed kull wieħed. Sewa, nissuġġerilkom ħafna taqraw hekk ħelu ħelu xi ħaġa żgħira taqraw ftitek qabel Gost. Il-qari wara kollox, hekk għandu jkun, il-qari għandu jkun gost. Mhux obbligu, mu xejn iktar ħlif gost. Eh, jiena minn hawnhekk fisem Fondazzjoni Satar, jiena Maria Laura Vella Clark, inżel milkom.